Zvandifadza. Zvaratidza kuti zvatinogara tichiudziwa nevatungamiri vedu kuHarare kuti Mashonaland West inongova nomuso wezanu pf nazvo zvionera nyika tinourombo Tanzwa kuti nezuro tange tine musangano wevechidiki veyouth kuGweru. Pavakange vakudzoka kuno vakaita njodzi munzira ndozva kuti vaviri vavakatisiya vakaparara tino urombo zvikuru nezvakaitika izvozvo taisisira kuti kana vanhu taita kusanganisa zvino izvi tofamba masikati Tifambe kwakachena vekuvachairi vezimotikari tinyasa kufamba kuti nyahuka tinonosva kumba asi chikuru kunga wadzokera kumusha uchisvika zvine utano ndozvatinokudzi hongu vachwenga varondedzera rwendo rwangu asi mukurondedzera rwendo rwangu vaitorondedzera rwendo rwemusangano nokuti ndaifamba mumusangano saka mukurondedzera kwavanga vachiita vangaitorondedzera rwendo rwomusangano vachindimbura ndimura avo kuti mubate eh, zvikuru zvaiitika parwendo rwomusangano uyu kudzamara tasvika eh, pataive iko zvino

kuti mukati menyika muve nemabusiness ndichatevedza mhando nemhando kuti zvakamira sei nhasi unoyu patavuya tatanga nokuinda kukadoma kukwadoma kwataenda uku kuair force base field air force base asi chaivo chaivo zinonzi flight asi vanga vachinja kumatfield air force base iyi pasurisuri apa air force base yakavakwa nemasouth africans patairwisana navo muhondo saka rhodesian air force yakatsvaka another strategic position yokuti ise ndege dzayo dzichibhururuka dzichiuya kuzorova kuzambia eh, kumakempe kuzipura ikoko kana dzikaenda kugrand reef eh, kwamutare dzichirova mozambique saka uyo ainzi flight anga ari pilot akarakashwa eh, ndobva vapa zita rake airbes iro romurungu akarakashwa muno saka vakomana vedu vokusvuto vonyasa kutera kuti zita rakabva kupii voona kuti izita romunhu wavakarakashwa zvino haasiye munhu vatingarumbidza mufree zimbabwe so vakomana vakagara pasi vatungamiri kambi kuti a ah, toda kutungamidza zita regamba rosungunuko eh, best iro rii saka taneribhabhatidza nhasi best iri tichiri ti jaiso ziyapa pamoyo kuno Chandinoda kucherechedza ndechokuti Mashonan West is far more an agricultural and a mining province. Tongobata nyaya yeagriculture tigozopinda kumining. Taenda kuagriculture uku mukanyasa kutarira Munyika muno matura matura echikafu chenyika ari kupi? Ari kupi? Ari kuno kuMash West. Tinawo kuLionsdale mamwe pa eh, pachegutu pabhangeti Tinawo muno muchegutu mamwari kupi mamwari kunotoyo ndovatura vakuru muno muzimbabwe anochengeta chikafu chenyika kubvira kuti mashore and west is very very very important Pakurera nyika ino pachikafu. Asi tichina vamwe kare vatanga tinavo mupolitiko vakazopanduka vakazoinda Eh, vaikukidzana mpolitburo kuchinzi aiwa aa ah, mashore ndewesipeti asi mashore ecentral ndo inorima ah, dzongoitwe nharo ipapo asi tozoona kuti ka toenda kumastatistics kune matura ane chikamu chakawanda ndokupi ndopavaizohwina saka zvino mucharamba here Muri champion yokurima chikafu chenyika. Asi pake chibhuruka nemahelicopter tinoona minda neminda yakangovata. Kuinda neminyika yakangova chese kurima zvakambofamba sei? Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiri kuita iyi tava kuwana kuti kune vamwe pasure apa Vakazvipa mapurazi maviri matatu mana havachakwanisi kuarima. Tinayazitora haina kungonanga mashore newestchurch yakananga nyika yose hakuna province inosara asi tiri kuwana kuti kune vanhu vane mapurazi akati wandei iri family one zvakarezve kune vamwe zvane mazipurazi makuru kuru vamwe vasina so takagara taita a policy of downsizing eh, zuro patange tiri kumashone eh, midlands ah. Comedians kuGweru, mayouth vakakumbira nokuti vava neruzivo rwokuti paland audit pari kuuya mapurazi pari kuwanikwa mapurazi akawanda atoti kana vazotipa full report then topinda kutora mapurazi iwawo tichipa vanhu vakakumbira kuti semayouth tinokumbira kuti tiwane a significant share dzemapurazi iwayo zvandakaita zvakare musangano nemawar veterans vakakumbira the same kuti ndo zvatichaita asi ndikati ah, ko pataigova mapurazi apa hongu mayouth handiyeuki asi mawar veterans painzi 20 percent vachapiwa vakati haa tainyimwa saka patakuinda meruko Tichadimbura dimbura mapurazi iwawa tigoona kuti eh, magroup ose aya auya mberi aine zvichemo zvakadai seizvozvi tavavonawo tavapawo zvatokwanisa kuvapa kuti vashandise kuri vapenzi shiri eh, chief amasho penzi shiri Eh, ndo minista veagriculture ndo vaiko iko zvino kwakuda vamade kuya tine command agriculture yedu tine presidential input scheme pauviri wemaprogram iwayayo hapana munhu anosara asina chaanowana avo vanouya kucommand eh, agricultural program vanofanira kuzodzorera chikwereti chavanenge vatora asi unopiwa chikwereti kuti unenge une zvese zvinodikana kuti urime unozopiwa asi ruzhinji 1.8 million households munyika yose munowana takatutsira iko zvino Eh, taisi pama presidential input scheme taisingoshandisa 15 eh, million 14 million last summer takashandisa 30 million this coming summer iri kuuya tatsvaga 487 million yatiri kuti titutsire zvatinopa kumaruwa Izwa eh, hachisi chikwereti tinongokupai pacheni nokuti tinoziva kuti kana mhuri imwe neimwe ikawana mbeu ikawana fertilizer ikawana chemical inowana kuti irime kuti mhuri ikwane asi kazhinji unozokohwa owana zvaunowana kudarikira zvamunoshandisa pamusha ipapo zvinenge zvaata surplus woisa kugmp saka isu sehurumende toitaita geni toitaiona chikafu chinouya kumatura son of agriculture pamodernization yeagriculture tee takatarira kuti varairidzi Vezvokurima eh, vana mudhoromende vayana vave pose pose tatrena over 3000 ivo zvino vanofanira kuti vave pose pose vachisupervisa especially kune vekomandi agriculture vachisvika futi nekusha kuti goo pahekta rirambe richikwira kwete kudzikira rirambe richikwira Uyezve, vanenge vari kunzvimbo dzinonyanya kunaya mvura, techiti ngavarime masmall grains, vana mhuka, mapfunde, nzungu, nyimo. Zvose izvozvo izvo GMBN inotora ichibhadhara at the same price 390 dollars per kg. Saka zvose izvozvo zvakuna angati a ah, chatari machitoro isu tiri kutora zvose now izvo ndonyaya ye eh, yeproduction mechanization tiri kuunza matractors kubva kubrazil kubva kuindia akawanda asi haasi free togara tangoudzana kuti haasi free ukumarwada eh, tinokupai mbeu free but matractor hatipi free Unotora opuwa makore maviri kana matatu okuzenge uchiri nezvibhadhara eh, kuti uri eh, rigova rako zvose pamechanization tinoda kuti pamechanization ini kunze kwamatrekta aya tine program inobatana pauviri hwavo vaperenzi shiri na eh, minister veenvironment Eh, climate and water mani chunguri vatinavo pano tine program yokuvaka madhamu akawanda kuitira kuti panongonaya mvura tiwane mvura yakawanda yatinobata munyika yose Tine program iko zvino izvi next hurumende kuSpain ndokwatiri kuwana ma eh, pivots ari kuuya eh, tine mafezi akawanda each phase inounza 8888 achibva kuSpain tichispreada mumaprovince edu ose kudzamara tasvika kuti tava neover 350 000 hectare zeland dzinenge dzichidiridzwa kuti kukaita drought techingowana kudiridza tichiwana chikafu zvekuti nyika ine chingoguta chete that's about 2 million uh, eh, metric tons of grain then ndokuagerona ita imwi futi muno mashorer west handei kumainini kuno makanota asi kunota kwamakaita fuma yacho iri pasi pevhu mungadai muchitambura muchiranza vamwe munotorara makatsamira pasi pane platinum pasi pane gold asi vatanenzana kudonzvo iroro eh, tinoziva kuti kune makorokosi Takuti saa chati maproposal iko zvino izvi under the current dispensation munonzi masmall scale miners small scale miners eh patakaenda kuchina muna april munomu eh tichitaura nemukuru wekuchina VaZhishipi ikoko patakaenda kundima yokutaura yakanangana nezvemainini kunze kwokuti ivo vacha vari kuudza maini isu vachakucrom sasa kubasa kunyaya iyoyo panyaya eh, yemasmall scale miners kana eh, artisans mining artisans takapiwa mari inokwana 100 million us dollars kati iyo iyi ndoyotoisa tina vanonzi vachitando minister of mines ndo vari kuronga kuti eh, mudistrict nemudistrict dunhu nedunhu kunowanika gold kunowanikwa chrome Vakomana vedu vechidiki ava vari kuita eh, masindicate avo magroups avo vatsigirwe nemishina tonzwa kuti kune mishina iri critical pakumaina eh, inofanira kunge iripo saka ukaita one one hazviiti zvoda in groups munenge muchizopiwa eh, michina yakadero Eh, ichibva kuministry of mines munoaplya muchipiwa thats the first 100 million yatawana and of course kana tadarawo zvobvira kuti ka kana gold yamunenge machera haichawamukiri mpopo handiti yochinda wokufidelity eh, nyaya yokuti eh, cash inofamba sei yofunga Patiri kuinda uku, cash situation ichange ichiita improve pamusaka pema investments amunogara muchinzwa ari kuitika mukati menyika anoita kuti cash yedu iite improve mukati menyika so eh, vagavhana vedu vamangunja pamwe chete naminister of finance vacharamba vachiwedzera the portion in cash munopiwa one eh, Part cash in US dollars, part cash in uh, bonds. So that will mean it is not necessary to hide or to go muchinotengesa usiku you should be able to get your money straight kozova nenyaya yemalicense unosungwa kuona license ana chii aiwa Manzwa chairman wenyu eh, comrade Ziyambe Ziyambe chairman wenyu vachitaura. Tine bindiko zvino riri muparliament. VaZiyambe ndivo eh, vandakasiyira pandava ndiri eh, minister of justice and leader of government business muparliament. ndozvaari kuita naziyani tine bill remines riri imomomo riri kubvisa matambudziko ose iwawo kana rangopasa parinongopasa kuparliament eh, president anofanira kupasa signature manje president ndewenyu Tinongoita zvamunoda tongosaina eh, kuti nyaya dzokusungwa nemapurisa zvipere so nopota muchibvunza ziyambe ziyambe ndiari panyanga ikoko kuti zvifambe zvichimuzike zvauya kwamuri so muno mumashonaland ine gold ine platinum ine chrome ine uh, copper and so on ine lithium zvese eh, zviri muno mumashonaland eh, west eh, Chasunungurai ko zvikatudzunura nyaya yeindigenization which we have relaxed to a great extent. Tava nemaprograms akawanda emining kunze kweiyo ye tichinda kwazvimba iri panzira apo padavandira ndofunga kuti ine ye or two inenge yasva kuproduction and employment creation inenge ichiwanda ipapo asi tine imwezve yezimplas eh, eh, hama yanga iri pano yabva kusouth africa iyi sidi mufamadi anova chairman wacho vanga vari pano

Eh, mune rombo rakanaka mwari wenyu anokudai akaisa zvakawandisa kunoku zvokuti eh, ndofunga vamwe vanoti ah, mamaprovince oti no mwari aidistributa sezvinhu izvi achizviwanzira kuno achisiya kumwe aiwa hapana province isina zvakakwana zvekuti province isumuke kwose kwose kune zviriko zvinokwanisa kuti kana tagara pasi takabatana tiri united as a party united as a government and creating an environment which attracts foreign uh, investments

Ndova amangwana zuro ndaitara ndichiti zvakafanana nezuva kubuda kwaro kuswera masikati nokudoka three things kana iwe kuberekwa okura orovera Oita mutana ofa zvitatu kudenga mwari baba nemweya mutsvene zvitatu zvangofamba zviri zvitatu zvitatu zvitatu kana muupenyu ndomafambiro azvo zvino iko zvino hurumende yedu inogadzirira upenyu hwavakomana vasikana hwamangwana we want to live an environment

hwedu munyika tiri 14 or 15 uh, million people tikadivhaidha vanhu into our uh, eh, gdp tinoona kuti munhu anofanira kuramba imumaeza upenyu hwakauya rifara kani nemunyika make iko zvino izvi munhu tete pavhanye 950 pamunhu but by after 12 years will have grown

Ndoda kutaura iko zvino toenda kumanufacturing muno eh, muchegutu ndomune deft wide direct eh, ndabvunza chairman venyu vakati deft wide is still sleeping iyi factory pasure apo Yaipa mabasa mhuri yakawanda, kwa yaipa vanhu vakawanda kuma thousands, asi iko zvino hapana zviri kuitika zvatingataura pamusoro pazvo. Ndio imwe yatiri kuita maprograms edu to resuscitate all the industries, not only the old ones, also create new industries. We are attracting

to, to move our cargo from inside to, to, to the sea as well as kubva kusea tichiunza muno mukati because our cargo we explained kuti patinenge ta eh, nyika yedu neenvironment iripo yakwirira we should be able to be moving between 16 and 20 million metric tons of cargo currently tipa 4 million and yet some time back when the economy was ticking we used to move 18 million metric tons of cargo

unoziva kuti takatambura sei kuti svike nhasi pane patiri zvozikamwa nezanupf zvozikamwa nevatungamiriri vezanupf zvozikamwa nemembership yezanupf zvozikamwa nechembere iri kumusha mwana mudiki ngaafundise zvakare kuti nyika ino yakasungunuka ichisunungurwa nezanupf zanupf iyo iri kutonga muno muzimbabwe Ah, wambomwadero rakadini kusarudza kuva nevatongwi usingagari nevanotonga veri muzanziyo saka kuwanda kwamakaita zvinoratidza kuti ah, mese Jehovha anokushemirai mweya wakanaka kuti muzive nokuramba mugere muZanu-PF. Vaya vanenge vachiya muZanu-PF vachiisvibisa vanofudzirwa kunze. Iko zvino tiri kuparidza kubatana nokuwirirana. Tiri kuti isu This country will develop not by any other people as just by ourselves. Ndisu tichasunzira nyika ino, ndisu tichazvipa kudya kwedu, ndisu tichagadzira kuti upenyu hwedu hunaka, tivake zvikoro zvedu ndisu, tivake makirinika ndisu, tivake migwagwa ndisu. Munoonaka eh, panyaya pa, pa, pa, yeinfrastructure development

tiri kutambirwa across the board tiri kutambirwa kwese kwatinoenda tiri kutambirwa nemavoko akatambanuka eh, munoziva yako zvino izvi eh, mainvestors ari kuya muno munyika haasi kubva kueastate ari kubva kwese kwese kumaarab countries vakazara muno vokueurope kueu vari muno vokueast vari muno

Fair, credible, non-violent elections in Zimbabwe. Nokuwanda kwatakaita uku masvosve ose aya kwose kwatinoinda achita misangano kunoita masvosve evanhu veZanu PF maprovinsi ese ko chingazotipa kuti tirwisane nezvikopi chii mobatana toita nemaprogramu tisapedza nguva tichivenga vanhu vasina maturo hapana musha ungashaikwa mapenzi Navasi vedu vakatituka nyararai mungoita basa we want a peaceful election tichiinda mberi anditi ndaitaura nyaya yeinfrastructure eh, this is the constructors tinoda kuti migwagwa yedu in fact saitasvika ikoko migwagwa yedu international uh, highways Eh, vaziyambe ziyambe muno mumashoreni east handizivi zvakanaka mashoreni ndi west eh, makanzi vanokondowa nani town chiro chinoi nechi mdc kariba Vasonokonani. Wakaibva Zambia. Eh, Kadoma. NDC. Chagutu. Now, kubva nhasi hama dzangu katoita imwe rali muna august kana ndobvunza mubvunzo iyi munopindira kuti kudii mwani kudii ChiMDC kuzviMaganzo Valley chionai mapothole ariko neMDC councils not only muno Masholand West kana muHarare takatoiti tagara pasi mucabinet tikati a ah, eh, vajora mugumbo chibatana naye jora mugumbo neminister wetransport wezinara chibatana naye naminister welocal government vamoyo Muise eh, mugadzire mapudo mutaundi kamako nako zvino mataundi akuitwa surfacing surfacing haisi mdc haisi mdc ndisu tavakuita kutopindira saka tiri kuti isu kumakansira zedu and kumavhota zedu vhoterai eh, macancelors ezanupf kuitira kuti tinoronga zvinhu zvedu tiri mumba mumwe chete palocal government ndisu pacentral government ndisu pakuenda kudenga ndisu makarejesta here ah, zvakanaka eh, Ndoda kuti vanangire presidium yangu isumuke mugoivimbisa presidium kuti muchavhotera zanu p f sumukai mavice president anational chairman mirai pamunoonekwa amwe murefu yaaoneka chero mtona makumba yake iyi ndiyo presidium Mavimbisa here mavimbisa here kuti muchavhotera zanupf mavimbisa here kuti muchavhotera zanupf vakamira panapa mavice president vanoita constitute eh, procedure mhina ndika ehe zvino ndikandikuudzei ini nemavice president nanational chairman takadai tiri venyama tinomuona kufara kwenyu pazviso handiti zviri mumoyo menyu zvinozikamwa najehovha Zvinozikamwa nengirozi yako, zvinozikamwa nemudzimu wako. Kana wanyepera machinda ana muchindakadzi vakamira pari kuti chavhota ose a ndakuti mudzimu wako nengirozi yako hoyo munhu anonyepa masikati kuti kana Muchivimbisa kuti munovhota Zanupf ndinovimba kuti muchavhota Zanupf. Regai nditange ndakuvimbisai ini mazviro kwazvo mazviro kwazvo muzita rababa rakomara mweya mutsvene ndichavhota Zanupf ini anofunga na first lady vimbisa kuti Huya kuno. Apa, huya. Amai muchavhota zanu pembere. Ndinovimbisa ndiri kuvhotera zanu pf.
Zvino baba venyika, amai venyika, Mavice President enyika, Chairman wenyika, ovhotera Zanu PF, koi muregerei? Zvakanaka kuti nyika yebudirire tinova futi nenyaya yekuti iko zvino totenga magetsi tinoatenga kubva kumozambique Tinoatenga ku South Africa. Eh voku Botswana, voku Namibia vanotorawo kwatiri. So sevanhu vatainge takanyorerana zvitsidzo tinovapa asi hatina akakwana. Takaita mamagetsi masodo eh, two months ago kukarimba 300 megawatts Takaenda kukaridza iko zvino kubva pa two days ago now eh, mari yakauya 1 billion us dollars yokutanga hwange tava nayo vakutanga kuita draw down eh, kuvaka 7 unit 7 and unit 8 ichatipa 600 megawats kubvira kuna mabasa anenge achitwa create ipapo ichaita a three year program yokuvaka kuwana 600 eh, megawatts zvakare zvekubhatoka eh, feasibility study yakaitwa yakapera eh, costing yacho iri nearly 5 billion ikoko tine makampani avuya makambani maviri auya ane mari dzacho idzodzodzo Asi ko zvino vakomana vedu eh, maengineers maspecialist ndo vari kuongorora kuti pamakambani avo aya umwe neumwe ane mari yakakwana asi ane maconditions akaiya kunaka ndiapi plus chachiwirana nevezambia kuti wane eh, watinowirana kuti ativakire vatoka goji inozotipa isu kuzimbabwe side 1200 megaweth 1200 megawatts tichiinda kuzambia tichigovana saizvozvo so it is necessary kuti tive nemagetsi munyika tikangamwe eh, nyaya yeload shedding tine program yakadero yokuti after three years from now three years from now we shall have said bye bye bye bye for good kunyaya yeload shedding tinenge tava neenough electricity imwe tava kutengesavo kune vati vachizvida those are the programs uh, which we have panyaya yemigwagwa yandataura iyai tine gadzira road bos ukaenda kusouth africa marods akanaka achiuya kuno kana awamuka bike bridge zvasiyana uchibva botswana uchipinda kuplan tiri chiuya kuno zvasiyana uchibva zambia zvasiyana mozambique zvasiyana Saka tine eh, maprograms mabhizi aripo akaraniko zvino kuti maroads ese ari international eh, makambani akawanda inongwani yekuti kambani iri kutipa the best terms ndeipi kuvaka bike bridge masvingo harare eh, chirundu bike bridge bulawayo eh, victoria falls Mutare, Harare, Gweru, eh, Blawayo, Plumtree. Eh, imwe kuda ku eh, nokwanza kumandare kusvika kusoro chinopinda ikoko nenjanji chabva kuhwange chipimburana pakati apa eh, chipimburana pakati panapa ichiinda futi kusea eh, haichaendi kubheira nokuti bheira nemaputu nedurban dziri very congested Saka takawirirana pandakaenda ku pandakaenda kuMozambique napresident wekuMozambique vaNewsy kuti tivake eh, tivake pamwe chete navo imwe new port north of Beira kuti our cargo can easily now go out and our cargo can easily come into the country

It's business. So tiri kuti Zimbabwe is open for business. Patakaita sworn in pasina kupfuura 40 minutes pakasvika envoy yakabva kuna Theresa May woku Prime Minister of UK, eh, United Kingdom, kwaEngland achiti atumwa ainzi eh, Lori Stewart eh, akati ndatumwa na, na prime minister wangu kuti asi chaya kukama Muda chii? Ndikati haa handisati ndava necabinet yangu kana ndava necabinet chakuti chiuyai vakazouya ndingati vanhu vatiuya vave vetatu vachiuya eh, tikarangana kaa vatibatsire nzvimbo eh, dzakati nedzakati nedzakati ndikatuma sekretary wangu eh, finance minister wangu